Nisha, sut wyt ti? Iawn, diolch yn fawr. Um, beth sgyn ti ar ei cyfer ni heddiw mata? Wel, i lot o blant yng Nghymru, mae'n diwrnod pwysig. Diwrnod ola'r ysgol. Yay! Chwech wythnos nawr o'i cadw nhw yn fisi, yn brysur, yn uh, wneud pob math o bethach, ond hefyd i bwydo nhw. Yn mm. ymal iawn, maen nhw'n mynd â pecyn bwyd, maen nhw'n gwneud brecwast eu hunain, felly un pryd y dydd, ni'n ni, ni, ni, ni wneud iddyn nhw. Ti'n meddwl, nawr mae eisiau bwyd yn nhw targwaith. Felly, um, dwi'n mynd i wneud bara, Picnics yn rhywbeth ffantastig ar gyfer yr haf i fyn' mas a n'w i ga'l awyr iach. Gobeithio bydd y tywydd yn gwella o fod fel hyn yn gwmws. Ond hefyd ffordd i gadw n'w falle yn y gegin hefyd yy neud job bach yn y bore a wedyn 'ny fwyta fe egino. Felly i neud y bara, fi 'di neud hyn sawl gwaith o'r bla'n ond jyst i yy yy atgoffa pawb, bara yy blawd cryf ar gyfer neud bara, pidiwch â defnyddio un plain, dyw e ddim yn myn' i witho. Yym a wedyn ma'n res- ma'n reseit mor syml, llond llwy de o furum, llond llwy de o halen i ga'l rhoi blas, Os ydych, achos bod e i blant, falle bod chi moyn torri lawr tamed bach, ond mae gofyn wedi peth neu bydd e'n hollol ddiflas. Yeah. A wedyn, wel, glyg fach fel fi'n gweud o olew, a wedyn dŵr i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Nawr, gwydwch bod chi fel mam neu mam gi neu tad neu wncl neu ti phwy bynnag yn neud hyn yn y bore ar gyfer cino, wedwn ni. Does dim byd yn bod, beth dwi wedi neud fan hyn, mae neud fersiwn bach ar gyfer plentyn. Felly, mm. jyst dim eisiau pwyso popeth mas, jyst dod i tamed o furym, tamed o halen, bach o'r blawd, yr un blawd wrth gwrs, a digon o ddŵr i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Felly, chi'n bod me fel... Uh, mami bear and baby bear dy gilydd yeah. yn, ei, yn ei cino. Chymod, a wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n gallu copio os oes bord bach gyda chi, dod i nhw ar y ford yeah. bach. Ie, ti'n gallu rhoi llath yn lle'r dŵr os wyt ti moyn. Wyt ti'n gallu, wyt ti'n gallu, a ti'n gallu dodi hefyd menyn yn lle yr olew. Reit. Yym yy fi'n cadw fe mor syml a gallai yy yn defnyddio beth sy gyda ni, ond gallwch dim problem o gwbwl ddefnyddio yym llath yn lle'r dŵr. Yym felly wrth gwrs, plentyn yn yn copïo nawr, Bach o flawd ar bwrdd os 'na chi am neud fest wrth gwrs. Ie. O'n i'n myn' i weud ma' ti handi. Ie. Ie mae yn. Ma'n sydyn at 'i gilydd efyd 'de?
Ma'n gofyn bod 'i'n eitha trwm gyda chi ne' be' sy'n tueddu digwydd yw mae'n symud yn bwyty. Yym on' wrth gwrs i i i ba- arbed 'ny dod i Llŷ yn Ford o dano a ma' hwnna 'to yn cadw y cyfan a- yy le mae fod. Felly jyst i dylino hwn. Allwch chi neud hyn am bum munud allwch chi neud e am gwarter awr. Os o's isie neu' galwad ffôn arnoch chi. Gadwch y plant fyn 'na. yn cario mlaen. Tan bod gyda chi pelen fach, er mwyn wneud e i ddisgwyl yn fwy taclus na na beth dwi'n wneud, dwi'n just tynnu'r top a'i dod i fe o dano fel yna, gyda chi pelen fach o does. Lovely. Yeah. Gall hwnna i fod yn bizza, gall e fod yn fara mediterranaidd, chymod, yr focaccia ac yn y blaen, unrhyw fath o bethach. Ond beth ni'n mynd i wneud heddi, Achos y plant, ni'n mynd i wneud yr uh, draenogod bach yma a'r teddy bears. Felly, beth ni'n mynd i wneud, mae gyda fi peth fan hyn. Nawr, ti'n chi gweld mae hwnna yn weddol gadarn. Ie. Yeah. eisiau gorffwys arno fe. Mae hwn wedi gorffwys, a os Mae hwnna yn dipyn... Faint, pa mor hir i ti'n gyfo gadael hwnna wedyn de? Mae hwn wedi bod rhyw tri chwarter awr right. yn y studio, so mae'n dwy'n okay. so falle awr. Felly ddim yn yr oergell?
Na, dim yn yr oergell, na. A fel ti'n chi gweld, mae hwnna nawr

Sim isie, allwch chi wneud sawl un bach neu, neu un mowr. Ie, neu dod ie. nhw mewn tuniau unigol hefyd ar gyfer mm. un i bob plentyn. Felly un pelen fel yna, a gyda fi bach o, o does fan hyn. Just wneud pelen fach, dod wneud clust bach fanna. Ti wedi chwarae hynny lici di fo wedyn a wneud beth bynnag siapio o gwbl. Unrhyw beth i ti o am. Ti'n gwybod, ond y peth yw, beth sy'n dda ar diwedd y dydd, bydd bara gyda ti ar gyfer yeah. cino. Yeah. Uh, I wneud y, y, y, y draenogod bach, to pelen fach I ffurfio fe mewn i blân bach fel yna, dod i twll bach ar gyfer y cwrent i'r llyged, doi gwrent bach mewn fel yna. Mae'n syml ond mae'n effeithiol yndyw e, mae'n gweithio. Odi, odi, a 'na gyd i chi'n ei wedyn gyda sisiwrn bach fel hyn, gorchudd bach o lath er mwyn iddo fe i i i i dywyllu tymed bach i frowno. O fe lath sydd o. O dyma ni'r pigiade. Nawr fe nes i rhain uh, yn y studio bore yma. Nes i rhina gartre, does dim ots siwt maen nhw'n troi mas, mae plant yn dwlu arnyn nhw. Bach o siwgr a dŵr, wedyn dros y top er mwyn creu bach o sglein. A wrth gwrs mae rhain yn mynd i'r ffwrn a bydd rhina yn dod mas mewn tua hanner awr. Okay. Er mwyn i'r rhywun... E? O'n i wastad yn meddwl bod bara yn rhywun ffidl palafa yeah. mawr, ti'n meddwl bod ti ddim yn mynd i drio, mae hwn yn neud e'n rwydd. To y lliged yn mynd fel yna, A hefyd os ych chi am chetan tamed bach, os nag oes gyda chi'r cwrens ac yn y blaen, beth dwi 'di defnyddio fel yna yw almone. Felly os da- ddangos i chi fan hyn, os gosodwch chi'n ddiloi nawr, maen nhw'n yn flawd i gyd, ond bach o icing er mwyn dod i'r icing arno. A chi'n neud hyn ar ôl coginio. Reit. Felly mae hwnna yn mynd fanna. Ar ôl coginio ac ar ôl oeri.
Ar ôl coginio, ar ôl oeri. Ie. A wedyn i addurno nhw p'un ai gyda cwrent bach neu gyda bach o icing tywyll a chi'n di pyrnu rhain. Ac yn y draenogod pella 'na ti Ie. hada sy'n tueddu penne nhw hefyd. Ie ma' gyda fi dwi ddim wedi dod â nhw gyda fi yr pabi yy hade pabi sy ar y cefen i ddisgwl fel Ie. yr yr darne yy ch'mod yy sbeiciau ar y cefne nhw a 'to mae yn anodd i ga'l cwrent fach i aros reit ar y bla'n felly dwi dwi 'di doi cwrents fyn 'na a jyst y trwyn bach mewn bach o icing ac wrth gwrs gyda rhywbeth fel hyn wedyn mae gyd sy'n yn gred mynd â fe mewn bag a falle ar y diwedd yn y yn y parti neu yn y ah, picnic yeah. i ddod i digon o bythach falle neu dips mewn gyda nhw uh, bach o salad fe maen nhw'n cael eu pimp y dydd

A fan hyn wrth gwrs fi 'di neud un draenog bach i neud teulu. Ch'mo' ma' modd cadw'r plant yn busy ag eto yn 'ych cynorthwyo chi yn y gegin a yn y cartref. Bod yn siŵr bo' rywun yn dysgu 'de amdan fwyd ti jyst chwara ar y... Ie. Ie neu gêm mas o bopeth ond hefyd ca'l canlyniad. Ie.
Bach o jam a menyn rownd 'na a bod e fel 'ny.
Ie. Ar ôl y menyn.